Emuya buna omorigereria wa Mwanya Getinga TV ase okoba ime y'omoroberio bw'oboremi na obonda, ero twatarire gocha Lubasi ase togochia korigereria ogosimeka kw'ebituma gose chibando buna omofisa agochia gotoeresa ng'aki mogochaka ng'aki otagete korosia omogondo oo.

Karibu sana ase omoroberi bw'ogosimeka ebituma, egekogera abanto abange abagusii abanchete ebituma ase eng'encho banarire obokima, naende igoro nabo tokobasimekera ebituma, twabaorokia ng'a naki bakorema naende bagosimeka. Ritang'ani kabisa ekero okorosia omogondo, omogondo otaremiri nigo okorema omogondo, ekero kwaremire twagoteba okorema ogotang'ania, kwarema kabisa nabo okorema na amagoko, gose oreme ne ne chieeri. gose oreme n'etrakta. Ekero gwakoorire korema okorema ogotang'ani otige ang'e chiwiki ibere, riria oganyete ng'a nyuma embura etaratua, chiwiki ibere chiikoera, oiche obokie, bakoroka harrowing ase egesongo. Ekero kwabokirie, erio bono ndiria embura etagete gotua, etagete gochia kong'ea gotua, obokie ase aria, erigere riroba riria riri ase ebinyambi biria onyore biang'eire komera. Ebinyambi biria bibwate bikwe, naende riroba riria ekero riabwate amatiichi amange, oyakakanie, rigere amaroba aria amache koba amaye ake. Igo ekero gwaremire bono na kwaremire eria kabere, bono nore ready gochia gosimeka.
Ekero gwakorire korema bono, omogondo otakeire orare amatuko arenge omoyo ya gosimeka enchera, na ogotoba koria gokorarema. Ogotoba koria gokoira chiwiki ibere, mo- okoro- okorema ogotang'ani oreme. For around two weeks mogondo otobe omana goicha oreme, bono obokie rigere oite ebinyambi biria onyore biang'eire komera, alafu na amaticha aria amanene, erinde amaraba atigare ekero kera egetuma gegochi gosoka, ngebase gosinywa gosoka ase eng'encho y'amaticha. Bono ekero kwaremire eria kabere, oganye around amatuko abere atato, bono nabo ogocha mogondo osimeke.

Ere nere ore long season ekero tobwate long rains, chimbura chiria chinyinge chi'emetinyuka na ogotaana. Chimbego chiaye nchire ororo. Buna Kenya Seed nebwate embego ekorwa 6218, 6213, 6210, 629, 628, 625. Ebituma ebio mbiri bia long season because eseason eye ebwate embura enyinge naende ere entambe. Ne chi, ne ebitu, ne chikampani chinde nchire agwo, buna Pioneer Seed nebwate ebiaye, Monsanto nebwate ebiaye bia long season, Western Seed nebwate ebiaye bia long season. Alafu ntobwate short season ra- rains eye egochaka ang'o omotienyi o nia- o naende okianda, eh, ogosimeka ebituma biria bikoenda chingaki chinke, because engaki eye ere enke naende ebwate.

eh, eh, Mr. Jared Yes.
nitwemambire gosingorera tokobeka chi- chibando chibi chi- chisidi chibi tokobeka ibere isato lakini nkoete mogosomia abarimi babeke eyemo eyemo Yes. Eh, iga ng'aki kwa- kobatebia babeka naende ngiya baremo gwanchereria eyemo eyemo Eh, mbuya mono, otokobeka egetuma ekemo ase eng'encho nario okonyara komanya naki oboyo ogokebekera keng'ani. Abaremi abange egento bagokora, igo bakobeka oboyo bw'egetuma ekemo, babeka ebituma bitato. So end result neri ng'a ekero egetuma keria kiamire, ebi bikong'ang'anera oboyo boria, kwanyora kwarosirie either amasaku abere, na egetuma kenge agachonda ekemo. bono Ng'aki twatekeire baba. bono preferably osimeke buna buna buna togoteba osimeke egetuma ekemo na espace eng'a nabo gose nabo ogosimeka ebituma bibere odabo gose omente Obwekire obwoyo mara kabere buna togoteba buna egetuma ekemo na espace osuke mara kabe

Chibuti eyemo. Abanto babo tikia gochia aba buna bono mbaete emegondo gosiba Kenya. Na abanto mbatagete gosimeka ase omogondo omoke orosirie egesa rinene. Yes. Abanto abwo tikia koba na kera omonto agosimeka ase omogondo large scale buna naro kwaria nkarora omonto agosimeka ebitumwa na ekero gete. Mbuya mono. Ekero egita keria gegosimeka okonyora gekore egento kekorwa calibration, kere calibrated, yaani gepimire ng'a buna gekoigora igaa kiaigoire efuti eyemo ekero gekogenda. Na ase amakomba aria agoeta iga buna aakire ase gekobeka iga iga iga abere measured seventy five centimetres. Bono kwanyora ng'a buna gekonya gosimeka. Nigo gegosimeka 75 by 30 yes. Mbuya mono morigereria ase okoanera koba naintwe aa Mwanyagetinga TV, omoremi bw'obore omoroberi bw'oboremi na obonda, buna tokoegera gosimeka egetuma rituko ria rero. Igo omogisa aratoorokie buna togwake egekamago na echiraini buna togopima togendererete koegera. Mbuya mono. Omorigereria nagoteebie korwa abwo ritang'ani ri'omo gose aratoorokie ng'aki togopima korwa elaini gochia eyende, na korwa egetumo gochia ekende. Nabwate ebito iga bibere, na eyio kende nkere nsaa, tiga nigo aratokorere are demonstration, kagokora amo na omoremi oyo, omura, obwate rende abwo morakore amo abwo nabwo okore gose.
Omorigereria naende mbuya mono ase okogenderera korigereria Mwanyagetinge TV. Bono otaete korigereria spacing gose ribaga naki obwenerete gotiga, togotiga rinene, togotiga risinini, ribaga riria ritakeire ebando, ekonyora ekonyara koria endagera yaye buya erinde ekine ne chinguru. Eh, ekero oko- okorigia ribaga kwansa, igo okoratwe egete omote kwarosia chifuti ibere na enusu, egete eke ekere chifuti ibere na enusu, seventy five centimetres. gwatonga ekemo, gwatwara bibere ase elaini eyemo. Ekemo gegotongwa omoerio bw'elaini, ekende giatongwa omoerio bw'elaini, kwamana koreta engori, kwagesiba, buna eke bono gesibire iga. Bono ng'a ng'a onye elaini yarenge iga, for example twaakire ebikamogo buna ebi bono twakoorire mpaka moino, ekero ogopima, nigo okoimokia egete, kwarenta, kwabeka ase eke kende kwabekererete. Ekero gwabekire igo, gwapima esigo egoika, bono buna giaikire iga iga. na ogotongera iga, gwatonga egete kende iga iga. Naende kwagenda the other end moino ase line ende ekaererete, naende ase esekiara enge, naende ekende gwapima buna twapima iga iga, kwamana kong'usa engori eye kwananserera. Egento omoremi abanete komanya ngeria iga, onye always kwarenge goaka enkori ase obegete line enkori korwa rogoro, oake enkori buna ekero line okogenda oake enkori korwa rogoro ase omogondo bwonsi, nario otabase gotamba ne space.

So ekero ekero gwapimire iga, for example iga igo twarenge goaka korwa rogoro, na iga naro togoaka korwa rogoro. Ekero gwake efuti eyemo, efuti eyemo ogoaka gochia magega, tori goaka bika mogochi bosio, ogoaka gochia magega. Aria ase amaraba akogwa, naende goaka ororo. For example, ekero gwaakire iga. egesagwa naende, naende nogoaka. Gose komesa bono iga iga, eyio nefuti eyemo, naende gwacha, naende gwaaka boigo. Naende gwacha, naende gwaaka boigo. Naende gwaicha, naende gwaaka boigo. Naende gwaicha, naende gwaaka oil. Mpaka gwakora elaini. So, so ekero gwaakire iga gwaaka okoenda gochia magega, you will ensure ng'a espace yago y'ebikamago igo ere efuti eyemo eyemo kogenda kogenda.

Esegi n'endooro tiga torore, Oyorayebue egonde y'eruoti. Mbuya mono mwanche omorigereria ase okoenderera koba ime ya Mwanyagetinga TV. Nonya one ndiri assembly nateba ere boronge iga onye chibesa chie financial eye ngima chikogenda onde taiyo okobori assembly eye nero. Egere totebie abanainchi baito ase chibarasa ng'a Korwa iga akorwa mwanyaboke mpaka mwake monto moino, mobase gosimeka ebituma gati aria irabiri ne eria ndiaino y'amaemba, simeka amaemba. Oyo gose nomomobea, ntomotageti iga aseito, oyo gose nomonyaribari, ntomotageti seito abe nomogirango, omochando oyo ngocha ore osarie chisukuru chiaito, oro mwayoigereirie? Na bw'enke nomonto engoko okoigorera chingoko mambia, chiagenda chiatocha mwamura, rakire magoroba chiabeka amagena ase mwabo onyaboke. Nabo omoroberi tokoenda igo ase.

Ekero ogotenena chikuru echio, ogochi goaka, okonyora ore kera omonto nkorigia are iga aria agosoa, in terms of political party eyao nere riaria.